Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Qrajt dan l-aħħar, li llum se jlaqqagħna ma' Paul Zahra. Paul beda l-karriera professjonali tiegħu bħala għalliem fl-1986, iżda mill-2004 lil hawn huwa ħadem bħala traduttur fil-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. L-interess tiegħu fit-traduzzjoni letterarja jmur lura għas-snin disgħin meta beda x-xogħol fuq it-traduzzjoni ta' Le Grand Monde ta' Alain Fournier, li mbagħad ġie ppubblikat minn Faraxa fl-2012. Fl-2013, Paul ippubblika t-traduzzjoni tan-novella ta' Balzac, La Maison du Chat qui pelote. Imbagħad fl-2014 huwa ppubblika traduzzjoni tar-rumanz epiku ta' Gustave Flaubert, Salammbô, li imbagħad rebħu il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-qasam tat-traduzzjoni. Fost traduzzjonijiet letterarji oħra mbagħad fl-2016 huwa ppubblika traduzzjoni tal-ktieb Combré ta' Marcel Proust. Allura Paul, xi qrajt dan l-aħħar? Bħalissa qed naqra ktieb marbut ma' x-xogħol ta' traduzzjoni li għaddej biha ta' Marcel Proust, La Recherche. U miktub minn Miguel de Bezegue. U dan jitratta l-aspett filosofiku fix-xogħol ta' Proust. Għalija dan huwa importanti fis-sens li meta jiena nkun qed nittraduċi xogħol letterarju, eh, rrid nirċerka l-ktieb li nkun qed nittraduċi. Ma jistax ikun li jiena nasal biex nagħti verżjoni awtentika tax-xogħol letterarju tradott tal-Malti u ma nkunx qed nirriċerka x-xogħol li nkun qed nittraduċi. Bezzage jitħadded dwar kif Proust jotalizza kunċetti per eżempju tal-personali u kulturali relatati mal-realtà, mal-realizmu. Fil-fatt Proust fil-romanz tiegħu jitħadded dwar il-fatt li aħna nipperċepixxu il-realtà permezz tas-sensi tagħna. Però mhux biex biss mis-sensi, iżda wkoll mill-lat tal-immaġinazzjoni. Issa, dik l-immaġinazzjoni f'taħlita ma' tekniki u stili letterarji oħrajn, mordiet toħloq il-metafora li ovvjament jibni x-xogħol ta' Proust li għalih huwa magħruf fost affarijiet oħrajn. Bezuquet jitħaddet ukoll dwar Il-episodji bħal pereżempju meta Proust ikun qed ixappab il-Madeleine ġat-te u jevoka l-belt ta' Cambrai u kif permezz ta' dan din ir-realtà taqbad flimkien il-kunċett ta' żmien u tal ta' żmien u tal-ispazju u permezz tagħhom joħroġ dik il-metafora fis-sens li hu mit-te li qed jara dak il-ħin qed joħroġ xi ħaġa li jmur lura lejn il-passat u jibda hemmhekk permezz ta' proċess ta' ta' memorja involontarja, fis-sens involontarja għax ma kienx u li qed jipprova jaħseb fuq il-passat, iżda ehm, il-proċess kien involontarju u jitħadded dwar kif dan iwassal biex aħna l-beżagi ehm, jispjega b'mod tajjeb kif dan il-proċess permezz tiegħu Proust Qed iwassalna għall-punt li inti tiftakar fil-passat u tibda ġġib quddiem għajnejk dettalji mill-passat li fil-passat ma tkunx għexthom, però permezz ta' l-evokazzjoni ta' dak il-mumenti involontarji jirnexxilek terġa' tgħix il-passat mill-ġdid. Grazzi ħafna Paul talli ġejt u qsamt dan il-ktieb magħna.